Rumanz li joħodna fi spazji u fi żminijiet differenti ħafna minn tagħna u li spiss jirreferi għat-teknika u l-arti tal-fotografija.
Minkejja li jogħġobni ħafna l-ġeneru futurist u l-ġeneru tal-fantaxxenza, u minkejja li ktibt żewġ rumanzi li huma ambjentati fil-futur, apparti Rocket ktibt ukoll Magna Mater li iseħħ fl-2020, però ħareġ fl-2011, allura kien fil-futur. Eh, minkejja dan kollu, ehm, ma nqis illi Rocket ehm, jaqa kompletament taħt dan il-ġenru. Fil-fatt ma nħobbx insejjaħlu eh, ktib tal-fantaxxenza jew science fiction għaliex għalija Rocket huwa iktar rumanz distopiku. fis-sens li huwa ambjentat fil-futur u jittratta dwar il-futur ta' Malta immaġinarja. Malta illi wara sekli sħaħ ta' ħakmiet, kolonizzazzjoni, assedji, invażjoni minn barra, issa reġgħet fil-futur fl-2064, reġgħet qiegħda maħkuma minn pajjiż barrani minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha f'nofs il-Mediterran. Huwa rumanz spekulattiv li jseħħ lejn it-tieni nofs tas-seklu 21 fejn għandna Ewropa differenti milli nafuha llum. L-Ewropa hija fframmentata, l-ivvjaġġar bl-ajru m'għadux iseħħ, il-telekomunikazzjonijiet m'għadhomx attivati, il-ħitan reġgħu telgħu u Malta reġgħet taħt ħakma, did-darba mill-Italja L-2064 hija sena partikolari għax tirrappreżenta mitt sena mill-Indipendenza ta' Malta u qed naraw li l-Indipendenza reġgħet intilfet. U Malta f'din ir-realtà distopika ħafna tinsab l-ewwel nett kompletament iżolata mill-bqija tal-kontinent, mill-bqija tad-dinja. Qed tiġi evakwata, allura għad fadal vera ftit nies. U l-ftit nies li għadhom fuq il-gżira qed ibatu ħafna minħabba illi hemm problemi kbar minħabba t-tibdil fil-klima, hemm ħafna maremoti, hemm l-irwiefen, u m'hemmx biżżejjed xita, m'hemmx biżżejjed ilma. u m'hemmx ikel. Dawn l-aħħar ftit snin, fix-xena letterarja internazzjonali, fejn Rocket qed jagħmel ħoss allavolja għadu ma ġiex tradott, Rocket qed jissejjaħ eco-fiction, jiġifieri rumanz Rakkont fejn mhux biss fl-isfond imma anke fuq quddiem għandek l-aspett tat-tibdil fil-klima u d-disastri ekoloġiċi li qed jinħolqu minħabba f'hekk. U fil-fatt mhux biss Rocket li qed jiġi deskritt hekk imma anki Magna Mater peress li fiż-żewġ rumanzi Tibdil fil-klima huwa suġġett importanti ħafna. Fl-istess ħin, villaġġi sħaħ kienu diġà ħadu l-aħħar nifs u żvujtaw minn kulħadd. Isimgħu l-ħemda tat-toroq vojta taż-żurrieq Ħal Safi, il-Qrendi u Ħal Kirkop. Ix-xemx tiżreġ fuq it-tarmak iswed ileqq. Il-ftit karozzi li nistgħu naraw jinsabu mitluqa bit-tajers mifqugħin u l-ħġieġ tat-twieqi u l-windscreen imfarrak. Ħafna mid-djar ġew imbarrati. Oħrajn ġew abbandunati mingħajr ebda ħsieb għal dak li se jitħalla warajhom. Dal-bieb miftuħ, u jekk inħarsu 'l ġewwa naraw pultruna mqiegħda b'tali mod li tħares lejna, lejn il-bieb, qisha qed tistenna lil sidha jiġi lura. Kikkra vojta tal-kafè tinsab f'tarf il-mejda l-baxxa, donnha riesqa lejn ix-xifer bil-mod il-mod, milimetru kull tant żmien, Forsi xi darba jirnexxilha taqa' u titfarrak mal-madum biex teħles minn din l-eżistenza inutli. Ħafna drabi, ir-raġuni għalfejn Rocket jiġi deskritt bħala rumanz fantastiku ġej mill-fatt illi fir-rumanz, Għandna l-ivvjaġġar fiż-żmien u għandna wkoll l-ivvjaġġar fl-ispazju. Però jiena dawn użajthom iktar bħala għodod biex nanalizza, minn naħa, l-aspetti lineari, ċirkolari, ċikliċi jew spiralli taż-żmien, u qed nistaqsi d-domanda, il-passat u l-futur kif inhuma marbutin flimkien b'mod lineari jew għandna tendenza nirrepetu l-istess żbalji tal-passat. Dik l-ewwel dik l-ewwel ħaġa. U t-tieni nett mil-lat ta' spazju, l-ivvjaġġar fl-ispazju, dan l-ivvjaġġar tani lok biex nanalizza l-idea tal-perspettiva. Fil-fatt l-unika xena li għandna nistgħu ngħidu fl-ispazju huwa fl-aħħar meta Petrel, litteralment jinqata' mill-art, jitbiegħed minn din id-dinja li għex fuqha għal kważi ħamsin sena u fl-aħħar jista' jara l-istampa kollha. Sa fl-aħħar bdiet ix-xitwa u x-xemx ma baqgħetx tiżreġ bla qiegħda. Minflok, niżlet il-borra u n-nies reġgħu baqgħu mgezzin fi djarhom. Aħjar borra milli xita bdew jaħsbu huma u jitolbu biex dix-xitwa ma terġax tagħmel xita bħas-sena ta' qabel u tgħarraq kollox. Imbagħad f'nofs Marzu ġiet sħaba ta' rmied li tathom x'jifhmu li kien reġa' żbroffa l-Etna. L-irmied qered ħafna mill-uċuħ tal-għelieqi u bosta bhejjem fl-irziezet f'Għawdex mietu wkoll.